ā, kia ora e te uri. Ā, nō reira, me kī te tuatahi, ā, kai te mihi rā ki Aoko Aotearoa. Ā, kai te mihi rā, Joe, ā, ka mihi atu rā ki a koe, ā, o pāna i roto rono mai wahine, ka hununu rangi tāne, ā, e te hoa, ā, kai te mihi rā ki a koe. Tai atu anō ki tēnā o waku uri a Mei, ā, te wai kaukau, ā, Tūhoe, ka huri tonu atu ki ō hononga i roto ā, o te wai whetū, ā, kei te mihi rā, ā, kia kōrua ki a koutou. Koutou, ā, me tēnei kaupapa, tuia te ako me ngā tikanga ki te mātauranga. E, kai hea mai rā anō ā, te kaupapa ataahua. Ā, ka mihi anō ā, ki te reo o tērā o aku māmā, a kā, ā, i taku hopu, hopukina atu ki runa i wēnei o tātau huihuina, ā, ataahua ki te rono i te tai pakeke, ā, e ako tonu ana i roto i wā tātau, wā tātau mahi. Nō reira, ā, me mihi rā au ki aku tuākana. Ā, Raukawa, ā, ko koe te tuakana o ngā wānanga, ā, Mereana, kai te mihi rā ki a koe, ā, mēnā, ā, mēnā wawata, ā, i tīmatahia atu e koutou i roto i ngā wānanga, whai muri mai ki a koe, Lindsay, ko koinei whakakanohi nei, ā, tērā o ngā wānanga o Aotearoa. Ana ka tae ki tēnei te peke poho o nā wānanga, ā, ko te whare wānanga o Awanuiārangi. Nō reira, kai te mihi rā ā, ki a tātou e pae nei i runai tēnei kaupapa ātaahua. Tēnei kaupapa ātaahua, ā, kia noho nei tātou ki te wāriu i te reo. Ki te whakawāriu rā i te reo. Ā, nō reira, ā, hai whakatakoto au tētahi whakaaro mō tātou i te ahiahi nei. Ki te titiro tātou ki wā tātou kura. Ko te mahi o ā tātou kura hai whakatipu i nā mātaurana o ā tātou tauira kia tae ki te wā ka tāwhai rā ki te ao mahi. Ka tāwhai rā ki te ao mahi, kua mōhio, Kua mōhio pēhea te raweke i ngā, i ngā mahi ā, e hiahia ana, e whāia ana i roto i te ao mahi. Koirā te mahi o ā tātou kura. Koirā te mahi o ngā kura ā, me ngā whare wānanga ki te whakatipu i te rōpū ā, kia pai ai tā rātou kuhu tāwhai ki roto i te ao mahi. Hoi anō, ka hoi anō, kia hoki ake ki a tātou te ao Māori, Ko aua kura, ā-pā e ako nei i wā tātau tikanga, ā-pā e ako nei i wā tātau mātauranga. Ka tae atu anō ki te ao mahi, e kore nei e wāriuhia nā kaupapa e manako nei e mātau, e tātau. E kore nei e kite i te wāriu o te ao Māori me te mātaurana Māori i roto i te ao mahi. Hahoi anō, Ki ahau nei ināianei ko tātau, tātau katoa, kai te werowero i tērā, tērā whakaaro. Kua whakarutua te, te whakaaro whakahāwea, te whakaaro whakaiti i nā whakaaturana me nā whaka, nā momo mātaurana Māori i roto i ngā kura. Kua, kua whakawhiua wēnā whakaaro i roto i wā tātau kura. Ahakoa kai konā tonu i wētaha o wā tātau kura, Te nuinua o wā tātau kura, kua kite i te wāriu o te ao mātaurana Māori i roto i a ia ināianei. Ara wā tātau kura mā. Tīmata hea atu i te kōhana reo. Ka kuhu rā ki roto i wā tātau kura, kura kaupapa, kai te kite atu au, Hoani Waititi kai konei, kite atu ana au ki a Tāwhiri rāua ko Kaa, ka hoki rā nā whakaaro ki te kura o Ruātoki. ā, ko te kura o Ruātoki, e hakoa e ako ana i ngā kaupapa i ahu mai i te ao Pākehā, ko te reo, ko te kākahu, ka whakakākahu ia ki ngā kākahu Māori, kia mārama ki te tauira i reira. Engari i aua wā i āhua mahi huna wērā mahi. I hunaia wērā, wērā mahi. Ināianei, Kua mārama te kite, ā, kia kuhu mai ai wā tātau mātaurana, kia kuhu mai ai wā tātau kaupapa ako i roto i te mātaurana Māori me te reo Māori. Nā wai rā, ka pakeke haere nā tamariki i roto i nā kura. Ka tae ki te wā ki te tāwhai ki te ao o nā whare wānanga. Anei reira, ka hangaia rā e nā wānanga nei. Nō reira, me huri rā nā mihi ki a Whatarani mā. Tērā reanga, a Whatarani, a Rono, a Anakai konei tonu te pāpā nei a Tāhirini. Ai konei tonu māua i te ata nei e naunau parāoa tahi ana. Tēnā tai pakeke, ahakoa ka inā ono tekau, ā, he, ka inā iwa tekau, ka inā iwa, he kai konei au e whakatamariki ana i a ia, ka inā iwa tekau, Ka ina aua tekau e haere ana te pakeke o taua koroua, kai te koi tunu te, te hinengaro. Tērā momo reanga i kite pēhea nei te wāhi i tēnei ao o te ao whare wānanga Pākehā. I taua wā, ko nā whare wānanga Pākehā e kī ana me aha tātou. Me aha tātou i, i taua tae atu wā tātou tauira ki tēnā reana? Nā wai rā, i runga i te pakihiwi kaha o ngā pākeke nei, ka wāhia a, te mau, te mau here e ngā whare wānanga Pākehā nei wā tātou whakaaro o ngā whare wānanga. Ka tipuhia te whare wānanga. Anei reira, kua āhei ngā tamariki pakeke mai roto i ngā kura ki te tāwhai ki ngā whare wānanga. Whare wānanga, pakari ai, hōhonu nei, anei rā te kōrero o te pakeke nei a Tā Hirini i konei. Rukuhia te mātaurana ki tōna hōhonu me tōna whānuitanga. Anei rā tātou e ruku nei i taua, taua mātaurana. He ara i te mea i te ruku kia toremi, kāo, e ruku kia mārama, kia mōhio ināianei. Ana, ināianei, kua mārō tērā ara. Kua mārō. Ā, kua wini rā i a tātou tērā whawhai. Kua, kua āhei, kua mārama nō nei nā whānau me nā tamariki ki te tāwhai i ōna ao ako i roto tonu i te ao Māori. Me kī tētahi wāhana kai te toi tonu, Joe, mō tātou, ko te ao mahi. Ana, ko te ao mahi tāku e mea ana, I tēnei wā ka rite tino wāriuhia wā tātau kaupapa i roto i te ao Māori, i roto i, i te ao mahi. Tāku e mea ana i roto i te ao mahi, tēnei mea ka whakatipu tātau i te tauira kia kaha, kia whai wāriu hai hiki i ngā mahi e hiahia nei tēnei ao o Aotearoa nei kia mahia. Ana ka mahi te tauira i ana mahi, ā, ka kohi moni, ka kohi moni mōna, ka kohi moni mō te kāinga, mō te iwi, mō te motu, mō Aotearoa. Ana ināianei ko tāku e mea ana, kai konā te ao Māori, he wāriu kai roto i wēnei āhuatanga mō te ao Māori. Ināianei kua kaha mataku te tangata ki te kite i te whiu o nā kaha parekura i runei wā tātau whenua ināianei, Nā waipuke, e ai rā ki ngā kōrero Pākehā, ngā waipuke kotahi i roto i te rau tau, ōna tahi rau tau. He tā, tata tonu, ia rau, ia tau, ia tau, kua, kua horo mai wēnā tikana, wērā, wērā waipuke e tika ana i roto, kotahi i roto i te rau tau. Ā, ana, wēnei momo mea, kua kite tātou, kai te mamae te whenua. Kai te mamae. Ko tāua te ao Māori, ko tāua, kai te mōhio pēhea te kōrero ki tō tātou whenua. Ko tāua kai te mōho pēhea tō tātau kōrero ki te takiwā. Ana koinei au mea ana koinei nā wāriu roto inā i te ao mahi kia mārama te ao o Aotearoa nei, ē, kai konei, kai a Ngāi Māori wētahi mātaurana hai āwhina. Ko tētahi atu i runa i wērā whakaaro, Wōhiti te tangata ināianei ki te pātai, nō hea tēnei mea kai te hokona e au? Nā wai i mahi? Nō hea? Nā wai? Ana ko tērā, ka rakuraku koe i te kiri o tērā o ngā pātai, ko hoki tika ki a tātou. Ko hoki tika ki a tātou te ao Māori. Ko a tātou whakapapa, ā, he whakapapa tātou anei tātou e whakapapa nei i a tātou, e hono nei i a tātou. He whakapapa tō te mātauranga. He whakapapa tō ā tātou mahi i runga i wā tātou kāinga, i runga i wā tātou roherohe. Ko tātou kei te mōhio pēhea te pā o nā mahi i runga i tā tātou ao, tā tātou whenua. Ā, kai konei au e werowero ana, ā, kua tae mai te, te Minita Mauka Pōtae Kaupoe nei. Ā, rāwiri, anei nā, nā kōrero māu hai wero atu ki o hoa. Ana, ko tēnei na, kia wāriuhia te ao Māori ngā kaupapa, ngā mātauranga o te ao Māori hai whakapakari i Aotearoa. Kaua e mēhia kia whakapakari i a Ngāi Māori noaiho. Ki te mea atu hai whakapakari e Ngāi Māori noaiho, kua whai wā te kakī whero, te tuakiri ki te huri mai ki te naunau i a tātou. Ki te huri mai ki te naunau i a tātou, Kua wai, kua, kua, kua wareware ki te kite i te painga o Ngāi Māori mō Aotearoa whānui. Ko ēnei painga ka taka mai mō Aotearoa whānui. Ko tētahi atu kaupapa, Joe, ko tāku e mea ana kai te mihi au ki a koutou. Ko tēnei e titiro nei ki te reo me te tikana me te mātaurana. Ki te titiro noho tātou ki te reo, Ka kore tātou e whai wāhi hai whakairi i te reo ki runga. Ka pūhi anō i te hau. Kai te takiwā tā wēwē noa iho ana. Kāre he tūāpapa, kāre he kāinga, kāre e wāriuhia. Nō reira koina au e mea ana, kai te mihi au ki a koutou e whakarārangina i ko te reo, ko te tikana me te mātauranga. Anei rā tētahi tauira mai i ahau mai roto i Te Urewera māu ko, ko Hīria nei, a me Mei. Ko te kupu nei te ahi kā. Mārama tātou ki tēnā kupu te ahi kā, he aha te, te, te mea o te ahi kā. Ko taua kupu i tīkina atu mai te ngahere. He rākau kai tō tēnei ngahere e tipu ana, ko te inu o te rākau nei he tawai. Ka tipu te puku whenewhene nei runa i te rākau nei. Nā wai rā, ka tipu haere, ko te mea o te, te mahi o te mea nei, hai note i te wai. Mea rawa ake ka taumaha, ka pohu ki runa i te whenua. Ka tīkina taua, taua, taua puku puku mea rā. Ka whakahokia ki te kāina, ka whakamarokehia. Ka whakamarokihia, ana ko te tikana o, o, te, o te puku tawai nei, ka ingoahia ko te puku tawai. He ahi runui e i roto i wā tātou kāina. Ko nā ahi roto i nā kāina ka are tukuna kia weto. Te mei, ko ēnei rā, e harai te ingoa, ko te wā kore māti, kore mea hai tahu ahi. Ka tahuna tau ahi. Ana i reira nā reo mō te ahi, ka whakatāmau ko i tō ahi. i nā pō, ka whakatāmau. Ka tīkina atu koe i nā pokorehu i runga i nā ngārehu, ka tāmauhia, ao ake i te ata, pītahitahi noho nei koe i nā pokorehu ki nā ngārehu, ka kā mai anō. Ka whakarau atu koe i ō maramara ki runga i tō ahi, ka mura. Nā, i te wā ka nuku taua iwi mai taua tēnei kāinga ki tētahi atu kāinga, ka tīkina he korokora mai te ahi. Ka karia he hōuru, ka whakatakahia atu te puku tawai nei ki roto. Ka tīkina he korokora mai te ahi, ka tukuna ki runa i te puku tawai nei. Ka rewa ki roto, ka rewa ki roto, ka kā mōhū noa iho. Ka kā mōhū noa iho, ka tāpukehia. Ka tāpukehia kia kati atu te hau e uruatana nei ki runa i te puku tawai nei. Ka haere te, te iwi. Ono marama, iwa marama, he tau, ka hoki mai ki taua kāinga. Ka hoki mai, ka haere, ka karia ake te puku tawai nei. Ka uru anō te hau ki roto i te puku tawai nei, ka kā mai anō. Ka kā mai anō, ka whakaraua ki roto i te wāhi ka tahuna te ahi, ka whakaraua atu te maramara ki runa, ka tahuna te ahi. Tēnei ahu i tahuna i tīmata i tērā tau. Tērā te tau o te ahi o tērā tau, i tīkina mai tērā atu tau. Ana koinei taua, taua, taua kaupapa e noho nei ko te ahi kā, anei rā tātou nā ahi kā mō ā tātou, mō ā tātou kāinga. Koinei tētahi paku tauira e whakaatu ana ko te reo kai ā ia te mātaurana nā tohu mō ā tātou mātaurana i tua atu i te kupu. Ki te kore tātou e, e aro ki te mātaurana mēnā tika ana i roto i te kupu, ka ngaro wēnei āhuatanga. Ka ngaro nā mātauranga. Mea rawa ake, ka whakahuri noho nei tātou i nā, nā whakaaro Pākehā i roto i te reo Māori. E kore au i hiahia kia pēnā tātou. E kore au i hiahia kia pēnā tātou. Taku moho ko tātou katoa tēnā. Ana ko tēnei na, he, e whai wāriu atu ki wā tātou mātauranga, hai tō ki roto ā, i wā tātou tauira. Nā moho au, Joe kua āhua pau haere te wā ki a au, kia hoki mai au ki taku wānanga nei i Awanuiārangi. Ā, āhua pēnei nā Awanuiārangi, ko tōna tūāpapa, ko tēnei i au, ā, ahau e whakamārama ana. Ko te reo, ko te mātaurana, ko ā tātou tikana Māori, ko ā tātou wāri. Mai i ngā tiwhikete, mai i te huna e kuhu mai nei, e kore mōhio he ā-runa, he ā-raro, ā, ka, ka tīmata te tāwhai nei i roto i te ao mātaurana, ā, me te āta hanai e mātou te huarahi ki eke rā anō ki te kairani. Ā, ko te nuina kāre tīmata atu mai raro o piki haere ki te kairani, ka kuhu mai, ka kai te mātaurana, ka mākona te kai, ka puta. Ka puta ā tōna wā ka hoki mai. Te mea hoki anei nō wā tātou kōrero wā tātou pā, pākeke. Ki te kore koe e āta whāngai te mātaurana ki te tauira, ka tokopū waha. Ka tokopū waha, ka ruaki mai nā ngā mātauranga e taraina nei koe ki te whakawero atu ki tō tauira. Anei reira kua kore e mau. Ka āta whānaihia kia mākona, ka haere i runga i ana haere. Nā tōna wā, ka mārama. Ka mārama wēna, ka hoki mai, ana, pai noa nei tana tīmata hīkoi haere ana i ana hīkoi, ā, kia tiepa haere mai te tiwhikete ki te tohu ki te tohu paerua, ā, tae roa atu ki te, ki te, te tohu kairanei. Kua kite mātou te wāri o tēnei, ā, nā tau e, e rua e toru pea. He rua te māmā me tana tamāhine. Ā, he māo, rāua tahi, whakapōtaihia i tō rāua tohu kairanei. Ā, tērā ona, ona whakarāpōtai, ko te pāpā me ana tamāhine e rua. Pāpā me tamāhine tahi, e whakapōtaehia ki tō rātau tohu ā-paerua. Ā, ko te kōtiro o te tamāhine tuatoru e whakapōtaehia ana ki tana, tana tohu kairani. Ko ēnei tauira e whakaatu ana ki te tika te raweke, ki te tika te whāngai te mātaurana i roto i te mātaurana, ka taea e tātau. Ka taea e tātau nā taumata Ike eke nā taumata hakoa kai ia ka tae e tātou. Nō reira, kua pau te wā i a Joe, i a Hiria, ā, kai te mihi rā ā, ki a kōrua, ki a tātou, ā, e, e tāwhai nei tēnei ao o te ao mātauranga. Kia ora tātou.